Нижгар өлкәсендә Сиргач ягында яңа көн башлана. Гадәттәгечә бар халык эшкә ашыкканда, без дә чираттагы авылларга сәфәргә кузгалабыз. Гадәттәгечә дим, чөнки бу якларда 5 нче көнебезне башлыйбыз. Безгә күп нәрсә таныш, Күп тарих билгеле инде хәзер. Семеновка һәм Пашат авыллары арасында урнашкан шаһитлар каберлеген дә берничә көн күреп йөрибез. Ләкин бүген иң беренче эш итеп шунда юнәлдек. Бу як халкының хәзерге көндә дә тетрәнеп сөйли торган тарихи урыны бу. Минем бабаем монда яткан. Ул кем булган сезнең бабаегыз? Ул нәрсә өчен атканнар? Минем минем бабаем булган эшмәкәр, Польшаданың магазины булган. Э, как раз январь январь январь айында минем бабаем кайта авылга и анарга әйтәләр шундый шундый нәрсә монда дүрт комбедовцыны үтергәннәр чекистларны диеп әйтәләр и безнең күрешләрне алып киттеләр бабай урысча сөйли белгән и китә инде сельский советка дигәндә ну әйтәләр так насчет нәк сез монда килдегез әйтә шулай шулай разбирательләргә Әйтәләр инде, кир и бабаемны аталар үтерәләр. Безвинно, абсолютно без ничего. В это время качан кешеләрне үтергәннәр, его даже здесь не было. Ул Мәскәүдән, Польшадан килеп, Мәскәүдән инде через пересадку безнең авылыбызга килгән. Вот ул көнне, ул көнне 20 январьда 52 кешене атып үтерәләр сельсоветның территориясендә и төшереп менә бу чыгырга монда чыгыр була чыгырга күмәләр вот алланың әмере белән чыгырдан күмгәч кечкенә генә речка ул үзенең русласын изменять итеп яктан агып киткән ә күмелгән халык менә шушы җирдә менә шушы җирдә күмелгән 52 кеше значит безнең Безнең получается 50 кеше Семенов кавылыннан, ә 2 кеше Паша тавылыннан. Паша тавылында бик уважаемый кеше була Соколовлар. Ә, ул була мулла, ике малае да булалар. Э, на берсе була э, укытучы, ә берсе була тоже мулла кебек инде икшәр мәчет булган ул вакытта. И әтисенең алдында атып үтерәләр башта средний малаен, аннан әтисен атып үтерәләр. И шуннан соң инде яшь последний малаен атырга дигәндә председатель совет әйтә, сез әгәр дә моны да атсагыз ди, все авылда ди грамотный кеше калмый, яза укый торган кеше калмый. Ну и то бөтен киемнәрен тишендереп, 30 градус мороз була, чыгарып җибәрәләр. Кеше, естественно, төшә пашатка, төшә дә после этого сырхаулый и үлә. Шундый, шундый нәселне, шундый кешеләрне үтереп ташлаганнар. Ике авыл халкының мондый вәхши җазага тартылуының сәбәбе булып Семеновка авылында армия сафларына китер алдыннан әзерлек узучы 150-200 яшь егетнең авыл халкын талап ятучы ярлылар комитеты әгъзаларына каршы чыгып, аларның дүртесен үтереп ташлау тора. Яшьләрнең баш күтәрүе бик тиз бастырыла. Әмма җәза билгеләгәндә бу күтәрелешне муллалар һәм кулакларның совет властена баш күтәрүе итеп күрсәтәләр. Электән хәрби хезмәтне белгән, бердә нык торган мишәр авылларын буйсындыруның бердәнбер ысулын шулай тапканнар күрәсең. Пашат авылында килеш аның тарихына да бераз күз салыйк. 1608-1611 елларда нигез салынган авыл дип исәпләнелә һәм аңга 12 йомышлы татар нигез салган дип әйтәләр. Авыл исеме турында төрле фаразлар бар. Аларның күчеп килгән урыннары хөрмәтенә Пашат дигән исем биргән дип тә әйтәләр. Хатын-кыз исеменнән килеп чыккан дип тә әйтәләр. Анысына керешеп тормыйбыз. Нәкъ менә йомышлы татарлар икәненә ассызыклыйбыз. Аннан соң инде хәйкәлләр янына килдек. Авыл үзәгендә Бөек Ватан сугышында катнашкан авылдашларга куела торган хәйкәлләрне инде барлык авылларда да күреп беләбез. Бу атрибут, бу безнең хәтеребез. Монда безнең бабаларыбызның исемнәре язылган, мәңгеләштерелгән. Монысы әйе, әйбәт, бар ул. Ләкин беренче ватан сугышында катнашкан авылдашларга куелган хәйкәлләр гел очрап тормый. Минем Мондый хәйкәлне әле үземнең шәхсән беренче күрүем э, Ватан сугышы, 12 елгы Ватан сугышы турында Отечественная война дип э, беләсез инде. Русчадан менә монда Пашат авылыннан киткән йомышлы татарларның исемнәре биредә. Һәм инде монда килеш игътибар итеп узыйк, 19 гасырдагы э, татар исемнәренә, бу яктагы Нижгардагы татар исемнәренә, мәсәлән, Аюхан, Әбеләс кебек исемнәр. Э, әхмәрләр инде ярар, анын э, безнең якларга да хас. Жалюк дигән бар, Залик дигәне бар. Э, Султан дигән исемнәр, монсы да инде Яхимкул дип язылган, бу Рәхимкулдыр инде безнеңчә әйтеп әйтсәк, Әбделбай дигәннәре бар мәсәлән. Шулай ук аларның хәтере мәңгеләштерелүе бер әйбер, һәм әле безнең өчен менә шундый исемнәрне, шушындый элементларны да күреп, укып, сезгә күрсәтү Тагын икенче матур ягы әлеге хәйкәлнең. Анда инде безнең авылдашыбыз Хасянов Речит абый бик каты булышты. Меценатлар тапты, спонсорлар тапты. Архивтан бик күп материаллар җыйды. Безгә бик каты булышып килә. Хәзер планда тоже тагы да бер ике памятнигыбыз бар. Аны инде киләсе елга бастырабыз. Шушы авылга алып куйдыгыз. Шушы авылга ул, да. Алары нәрсә турында булачак? Анда безнең беренче э, учительләребез бар. Яхшы. Ниләр? Э, анда Айша апа. Аларга вот без плиталар ацарбызның менә быелгы елда 9 майда планлаштырабыз. Менә ул һәйкәлгә язылган исемнәр, менә шул Наполеон сугышында катнашкан авылдашлар. Авылдашларыбыз. Танаган кеше бармы? Менә бар, аны таныдылар да. Касиның бабайы булып чыкты, таныды Касиның. Касиның менә бабайлары сүлә, әбиләр сүләп калдырган, фамилияләрен атып калдырганнар. Ике Каси Каси авылдашларыбыз безнең э, таптылар, таныдылар. Семеновка авылының бай тарихын калдырып торып, Пашат авылына керүебез бер хәйкәлгә генә бәйле түгел. Биредә безне фольклор, бу як халкының йолалары кызыксындыра. Сиргач ягына килүгә үк бу юнәлеш буенча иң актив эшләүче урын дип Пашатның мәдәният йортын атадылар. Фольклор белән танышуны үзенчә бренд булган Нижгар токмакларыннан башлыйбыз.

Семеновка авылы тарихы, Мәдәне авылындагы музей байлыклары кебек үк, әлегә читтә калып торса да, Пашат тарихында Семеновка сәхифәләре дә чагыла. Чөнки алар икесе дә кадым ягыннан бер үк вакытта күченеп килгән бер туган авыллар. Шуңа тарихларын да, йолаларын да уртак дип карыйбыз. Әйе, без шулай ук Күчкәй пожары рядом бездә район, анда мәдәният йортында беренче урынны яулап килдек. Без анда балага исем кушу йоласында әби бабайдан калган шулай, ул безнең авылдан чыккан. Мулла килгәч, Өстәл артына кунакларны җыйгач, азан әйткәч, ул әнисеннән сорый, балакаем, кая синең әни, бәбиеңнең кендеге, ди. Элек, элек бит инде әлеге шикелле пластмасс ниләр булмаган, епкә каеш белән бәләгән булган, ул каешны алып, матсага элеп куя булганнар. Вот ул шунда өмер буе торырга тиеш. Чем ул каты була, ер, ер кеше дә инде бала да таза сау исән үсә дип шундый ырым диеп инде әби байлар безгә әйткәннәр иде без гөреф гадәтләрен әби байлардан калган гадәтләрне инде балаларга җиткерергә тырышабыз бүгенгесе шөкер аллага Элек, бала инде менә шулай каты елаганда, әбиләргә, элек бит инде әбиләргә бара булганнар. Әбиләргә бар, менә бездә шундый әйтемнәр бар. Например, күрештә әби тора, ул гына кай, алмай диләр бездә, безнең төбәкләрдә. Алмай, менә нектер балам төн ката елый дир, нишлим соң дир. Эй балакаем, миңа кер ныжысын күрергә кирәк ди. Ишәргә кирәк. Ныжысын күрергә кирәк ди. Ныжы. Аны инде әби

Да. И ол означать ите связь этого мира с тем миром дейт. И бала инде шул көрәк өстендә йокыга китә. Ныжысы бетә. Менә шулай курсага җыела, акырып елуы аның тәмамлана. Минем ике баламны да күрешебездә Кәүсәр алмай шулай эшләде. Аның арты балам бик тыныч йоклый иде төннәр буе. Шул көрәккә бәйләгән киеш мичкә. Да, мичкә тыгарга кирәк, да.

Сезгә ярдәме тиде? Ярдәм тиде. Минем ике балам да шулай иде. Күрешебездә әлеге бит йортларда мичләр юктыр инде. Ә ул карт әби инде, аның өендә әлдә дә пиц бар. Вот анарга без әле дә инде шулай яшьләргә әйтәбез дә, ну яшьләр әле ышанмыйлар ул нәрсәгә. Ышанып кирәк эшләргә һәр нәрсәне. Менә шулай бер очыннан кереп китсән, һич туктый торган түгел бу авылларда. Шөкер, күп вакытта берничә авылны бер тапшыруга җыеп сөйләп була. Чөнки заманында алар бер авыл булып диярлек яшәгәннәр. Пашат белән Семеновканың чын-чынлап документларда аерым авыллар булып китүе дә 1613-1624 еллар аралыгында була. Ул чорда патша нугайларга каршы сугышта катнашканнары өчен бу яктагы күп татарларга жалованный грамоталар бирә. Аңа карап, авыллар араларын өзә дигән сүз түгел, үз җирләрен генә билгеләп куялар. Алар элек тә, хәзер дә бер бөтен булып яшәргә күнеккән. Без менә Яңа ел алдыннан барча иҗтимагый оешмаларны җыештырып, безнең районда Большой Рыбушкин мәктәбендә каябыз булдык тене. Анда бик матур, бик зурлап съезд уздырдык. И безнең анда бик күп оешмалар катнашты. Бик күп вопрослар чишелде. Безнең оешманың бит задачасы шулай дип әйтим инде, үзебезнең гореф-гадәтләребезне саклап калуда. Үзебезнең балаларыбыз үзебезнең штаб традицияләребезне белде, үзебезнең телебезне белде, каян чыкканнарын белде. Все-таки үзеңнең гореф-гадәтләреңне белсәң, Сорауны үз семьяңда, үз гаиләңдә тәртип булыр. Үз гаиләңдә тәртип булса, мин уйлыймын, тирә-якта да тәртип булыр диеп. Э, тирә-як дигәннән, Нижгарда ярар инде бер-береңне күрүе, бер-береңгә йөрешүе ул җиңелрәк. Ә менә э, чит төбәкләрдә яшәүче инде монда бит инде күп кешеләр Мәскәүгә чыгып киткәннәре бар, Финляндиягә кадәр киткәннәре бар. Алар белән элемтәләр бармы ул берәр төрле? Бар элемтәләребез безнең бар. Без Теге елны, 2019 елда шәһитләр эстендә атка атылганнарга 100 еллык чара уздырдык. И шул чарада безнең 2-3 меңгә якын кеше катнашты. Вот шул чарада безнең Финляндиядән дә, Татарстаннан да, Мәскәүдән дә, безнең өлкәнең барча авылларыннан да халык җыелды. И без шундый матур итеп ул чараны уздырырга тырыштык. Нижгардагы татар авыллары бер-берсе белән бәйләнештә булса да, аларның өлкә эчендә дә аерымрак урнашу үзенчәлеге бар. Без Пашат авылыннан чыгып 60 чакрым юл узып, Татарская Маклакова татар Муклауказы авылына кереп барабыз. Буклаука янында Пиана елгасыннан төньякта тагын Бозлау, Ишеево, Тукай кебек берничә татар авылы урнашкан. Моклаука Нижгарның иң төньягында урнашкан татар авылы. Моклаука җирләренә йомышлы татарларның килеп утыруы һәм гомумән бу авылның тарихы башлануын 1611 ел белән бәйлиләр. Ләкин авылның документларда искә алына башлаган теркәлгән вакытлары 1623 елларга туры килә. Бу инде 10 ел аерма ул кадәр үк. Мөһим дә әйбер түгел, ләкин шул чорда монда электән утырган йомышлы татарлар белән яңа күчеп килгән йомышлы татарларга җирләрне яңадан э, бүлеп бирү э, процессы була. Шуңа күрә инде ул э, документсыз бармый андый әйбер. Гомумән алганда, ул чор өчен йөзләгән йомышлы татарның шушы бер җиргә килеп, оешып урнашулары Арзамас ягында да, Алатырь ягында да күзәтелмәгән. Аларны инде бирегә э, махсус хезмәт итәргә дип китерткән булалар. Э, һәм менә шул чордан башлап инде әлеге авыл үсә башлый. Э, районда Спас районында бүгінгі күндө дүрт татар ауылы һәм Моклаука менә шул дүрт татар ауылы арасында буяк татар мәдәниятының, татар яшәешінің үзәге булып тора. Әйдәгез, авылның тормышына күз салып узыйк. Шул җир бүлү документларында күрсәтелгән саннарга килсәк, Моклаука җирләренә 100 дән артык йомышлы татар килеп төпләнә. 1636 елда биредә гомуми хуҗалыклар саны 127 гә җиткән була инде. Ләкин ул чорда Моклаука бер авыл булып саналмый әле. Сез килгәндә күргәнсездер, күпер хәзер узган идегез, да мы? Вот ул күпернең астында ага торган елгабыз безнең ике елга кушыла анда. Берсе Черная Адеева атала, берсе Маклаковка. Вот шул ике елганың янына 1611 елны Мишәр татарлары килеп урнашкан булган. 100 татар килгән булганнар. Аларның берсе бер төркеме Чорная елгасы буена, ярын буена килгәннәр. Ә бер төркеме Маклаковка ярына. Чорная ярына килүчеләрнең авылларының исеме булган Большой Маклакова, ә Мыклаковка янында Меньшой Мыклаков улы. Анан тора-бара ул ике авыл бер авылга кушылганнар. Татарская Мыклакова барлыкка килгән шулай иттереп. Рәсәйнең иң мөһим юлларында урнашкан, патшаның барлык хәрби походларында да катнашкан йомышлы татарларның барлык авыллары да Гел хәрби хезмәттә генә булган дип уйламагыз. 1718 елда йомышлы татарларны Казан адмиралтействосы конторасына тапшыралар. Ләкин лашманнар булып хезмәт иткәндә дә татарлар ирекләрен югалтмаганнар. 1727 елга кадәр солым да түләмәгәннәр. Авыл халкы электәрәк корабельное строительство эшләгәннәр, древесина эшләгәннәр.

таш эшли торган кирпичный заводы булган вот булган андыйлар байлар Авыл халкының читкә китеп эшләргә мәҗбүр булу сәбәбе бик гади. 1897 елда Муклаукада 3760 кеше яши. Авылның бар булган җирләрен бүлеп чыксаң да, ир башына 2,4 десятина генә туры килә. Тормыш алып барыр өчен күпчелек халык читкә китеп, өстәмә эшләргә мәҗбүр. Ел әйләнәсе читтәге хезмәт белән көн күрүчеләр дә була. Кайсы авылга барсак та, бу якта Нежгар якларында, э, Чуаш ягында да шулай булды инде ул. Чуашстанда яшәүче татар авылларында Зурлыкларына сокланабыз, сезгә дә инде бер төрле горурлык белән, соклану хисе белән э, күрсәтәбез, нинди зур, э, нинди нык авыллар, нинди бай э, ызбалар монда дип, икешәр, өчәр катлы ызбалар дип күрсәтәбез. Ләкин менә монда, Муклаукада, э, ызба сокланган һәм бу э, башка музейлардагы кебек э, бер почмакка гына бөтен нәрсәне дә җыеп э, куйган ызба түгел, бу аның чын зурлыгы. Татарча әйтсәк, в натуральную величину дип әйтәбез инде. Менә якынча шушындый зурлыкта булган, мин моны инде э, плотник булмагачтан дөрес размерын сезгә әйтә алмыйм. Ну, монда инде нәрсә дип әйтәм? Бу якка 4 адым ясарга була, бу якка бер 6-7 адым ясарга була торгандыр. Менә шушының кадәр генә булган инде ул Ызбалар бу авылларда. Бу якынча 1950 еллар турында сүз бара. Нәкъ менә шул вакыттагы э, мондагы бу, бу очракта инде Муклаука авылындагы Ызбаларның зурлыгы менә шушындый дип күз алды аласыз. Тәрәзәләре дә үз урынында, ишеге дә, бишеге дә үз урынында. Барлык э, өйдә булган күп санлы булмаган җиһазлар шушында. Э, монда инде Башка җирләр барысы да сезгә аңлашыла дип уйлыйм. Мич инде ул бар җирдә дә мич. Мич артында аерым бүлеп куелган бәтиләргә, яңа туган бозауларга җылырак булсын дип инде кыш айларында бүлеп куйган өлеше була. Келәт дип тә әйтәләр, келәт дип тә әйтәләр инде аны. Шушы мич арасы дип әйтәләр безнең якта. Һәм менә бу өлешенә игътибар итсәгез, моны инде Теге почмаклар гына ясаган музейларда күрсәтә дә алмыйлар, чөнки урын җитеп бетми анда. Менә бу русча әйткәндә палати дип атала. Полати дип атала менә бу. Э, әнә анда өстә йоклап ятучы кешенең манекенның исеме дә бар, Тахир исемле ул. Э, Тахирны да тик торганда гына салып куймаганнар. Э, бу якта инде татарчалатып шушы палатины Полат дип Полат дип әйтәләр. Ә безнең якта, Казан ягында, Казан артында бу сүндерә дигән сүз. Ә, мичкә артык күп якмас өчен, салкын кышкы айларда ә, җылырак булсын өчен йокларга, артык утын сарыф итмәс өчен, менә шунда өскәрәк, җылылыкны бит инде өскә менгәнен беләбез, шунда өскә түшәм астына менә шундый сүндерәләр ясап куя торган булганнар. Һәм биредә ул нәкъ менә менеп йоклау өчен генә. Бүтән нәрсә өчен түгел, анда хәтта хәзерге кебек теге яткан көйгә китап та укып булмый, чөнки китабын түшәмгә терәлә. Менә шундый артык урынны да алмый торган сүндерәләр булган һәм менә бер җирдә дә күргән югы, биредә аны эшләп куйганнар Пулатны. Гомумән алганда, Сергә чагы татарларын Нижгар ярминкәләрендә, пристаньнарында каравылчы, йөк ташучылар итеп бик теләп алганнар. Беренчедән, алар гел аек, икенчедән, намуслы эшләүләре белән дә хөрмәттә булганнар. Ә 19 гасыр ахыры 20 гасыр башында Буклаука авылының 400 ләп хуҗалыгы сәүдә итү белән шөгыльләнгән. Авылның ярминкәләрдә даими сәүдә нокталары, берничә приказчик тоткан байлары да булган. Авылның ул чордагы иркен тормышы мәчетләр санында да чагыла. Беренче мәчет 17 гасырның урталарында беренче мәчет төзелгән. Аннар инде җиде мәчет төзелгән. Җиде авылыбызда җиде мәчет булган. Революция вакытында җиде мәчетнең дә берни дә калмый. Сүтеп алып китәләр ма? Сүтеп алып китәләр. Алар агач мәчетләр була димме? Агач мәчетләре була. Аларның бөтен чертежлары бар. Бөтен тарихта керткән. И әлегә вакытта авылыбызда ике мәчет. 91 елгы и 1991 елгы и 1992 елларны төзелде тагы да мәчет. Беренче бу мәчет инде күбесенчә истәлек бабакайларыбыз, сугыштан кайткан бабакайларыбыз бик теләк булдылар мәчетләргә, җомаларга йөрергә, аятларга йөрергә, яңарга карата э, төзелде ошбу мәчет. Ошбу мәчет. Икенче мәчетебез ул агач мәчете. Ул 91-нче елларда төзелде, и анда да шулай ук җомалар вәгазьләр укылып бара. Җиде мәчет булган дигәннең э, урыннары билгеле ме аларның? Аларның урыннары билгеле, э, билгеләнгән э, карт карт бабакайлар мәсен беләләр, качта булган урыннары, ну әлеге мәчетләребез аларның урыннарында түгел. Бу яңа урыннар. Яңа урыннарында. Авылның җиде мәчетле чагы 1898 елдан башланып, 1920 еллар ахырына кадәр була. Әлбәттә, авыл халкы совет хөкүмәтенең яңа тәртипләренә кереп китергә атлыгып тормый. Шуңа да мәчетләрне 1929 елда ява башлыйлар, ә соңгы мәчет 1938 елда гына ябыла. Шулай итеп, Муклака авылы тарихның бөтенләй үзгә яңа чорына аяк баса. Һәрбер тапшыруыбызда без көннең кыскалыгына зарлансак та, бүген кояш баеса баемаса, ахыргача эшләргә булдык. Көчебез барда һәм безнең техниканың аккумуляторларында егәр барда. Бүген өйгә җыенабыз, җәмәгать. Шуңа күрә, гомумән, Нижгар якларында булган сәфәребезгә дә күпмедер дәрәҗәдә йомгаклау күзәтүләре булып узды. Ә Татар Маклакасы авылына киләбез икән, инде шуннан башлаганбыз икән, шуның белән төгәллибез. Бүген без хәтта шушы авылның эчендә яшәүче халыкның да урамы-урамы белән түбән очы һәм югары очының да аерылганын күрдек. Алар төрлечәрәк сөйләшәләр. Читтән килгән кешегә Игътибар белән тыңлап утырган кешегә бу шунда ук аңлашыла торган әйбер. Шулай булгач, инде татар халкы турында әйтеп тә торасы юк. Авылы, төбәге һәм авыл эчендәге халкы да аерылгач, татар халкының да төрле булмыйча хәле юк. Ләкин кабатлап әйтәбез, без төрлелегебез белән көчлебез һәм безгә бары тик бердәм генә булырга кирәк. Инде Нижгар ягында яшәүче барлык милләттәшләребезгә дә чын күңелебездән рәхмәт әйтеп, эчтәлекле сәфәрләребез өчен рәхмәт әйтеп, юлга кузгалабыз, киләсе сәфәребездә башка төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез белән очрашканга кадәр. Сәфәребез шушы урында төгәлләнеп, Нижгар ягы белән саубуллашсак та, бу дүрт тапшыруга гына кереп бетә алмаган материал күп калды әле. Шуңа күрә киләсе чыгарылышыбызны Нижгарга сәфәребезнең йомгаклау тапшыруы итеп эшләргә карар кылдык. Без булып узган ундүртләп татар авылы тарихына, төбәкнең үзенчәлегенә төшенү өчен әлеге чыгарылыш бик мөһим. Шулай булгач, Нижгарда